It-tielet VIP day tagħna qegħdin hawn High Sushi ma' J Anvil. J Anvil, sorry. Katriona! Kif qed ħossok? Hi tajb ħafna.
Eċitat?
Naġajna l-ikel.
Mela, qed ħoss tajb ħafna l-ikel. Imma eċitat għax ma nafx ma' miħan intaqasew. Mar naraw ma' min?
Eh?
Tlaqna.
U t-tieni mistiedna tagħna hija Dejjem nitħawdu ismek. Ryan. Ryan. Ryan, taf ma' min intillum? Ġejja tiekol.
Għandek xi tagħmel?

Nafek zaħira ħafna jien. Nafek kważi baby kważi. Ifhem iktar naħseb taf il-familja tiegħi. Ukoll, ukoll, ukoll.
Li li tafni fuq il-palku. Sfin ukoll.
Fil-kant.
Kollu sew?
Kollu sew, mhux Warajja għanna Ryan u JM fil-waqt id-dej tagħna, id-dej tagħna taħdem billi ntuhom screen u jkun hemm l-istampi biex jgħinuhom it-topics li Għandhom jitkellmu fuqhom waqt li jgawdu l-ikel li qed itihom High Sushi.
Nibdew? X'nagħmlu nibdew?
Nibdew. Mela.
Mm. All right. Anxiety, naħseb smajtna fuq. Ekku.
Jiena ovvjament mbata ħafna. Bija wkoll. Apparti li inti speċta tkellimt fuq din hux.
Ifhem, naħseb f'Malta mhux Malta biss naħseb ħafna nies ibatu mill-anxiety, min silent, min forsi juri aktar. Hija importanti għalija x'naħseb hija tajjeb li tqajjem kuxjenza meta titkellem dwar esperjenza tiegħek personali qed tgħin ħafna iktar nies fil-fatt meta kont tkellimt fuq l-anxiety. Mijiet ta' nies batuli, grazzi għax qed tnejni billi semma leħni. U it was something simple, something small li ħafna nies apprezzawa. U bdew jisaqsuni għal parir issa jien mien ħadd fil-verità, ġast żagħżugħa li għaddejt minn sitwazzjonijiet. Imma il-fatt li n-nies raw xi ħaġa reali u jiena wkoll inbati biha. Ehm, u naħseb illum il-ġurnata naħseb ħafna minn nies li jbatu biha. Imma xorta jien fl-opinjoni tiegħi għadha isu tabu. Taf kif isu ehm, in-nies jibżaw jew jistħu jgħidu li jbatu minna għax it shows weakness. Taf kif? Allora l-fatt li inti qed tara Zazuha bħali, 20 sena qed hemmhekk u speċi ta' qiegħda qiegħda tagħti dik l-informazzjoni u mhux tagħti l-informazzjoni biss, isek qed turi x'għandek tagħmel biex inti tirbaħ. It's not easy, għax jiena kelli ħafna minn qalli eh, ċerta li ħad titkellem fuq dis situazzjoni taf xin tagħmel ħad iktib ta' ħajtek speċi, tara mala le. Jiena kieku jiena Kien taqbad niktar anxiety biex nagħmel dak li għamilt inti. Laqqa xej, qabditni anxiety, qabditni anxiety għax ma kontx naf kif ħaj jirreġixxu n-nies. Jekk mhux ħajajruni, li kien hemm ħafna aktar tajjir ta' wkoll, imma persuna li ma tantx nagħti każ f'daw l-affarijiet. Imma naħseb at the end tenet ħafna nies. U meta mbagħad f'intervist oħra Semmejt li jiena kont attettata ta' suwiċidju. Ħafna min-nies laqqas kienu jafu, ħafna mill-ħbieb li huma close tiegħi illum il-ġurnata laqqas kienu jafu li jiena. Kont daqshekk gravi kieku. Kont daqshekk gravi li illum il-ġurnata għaddejt minnha ta' ġifieri u I'm not ashamed biex nitkellem fuqha. Anzi, anzi. Kif għad tinti Hija realtà tal-lum il-ġurnata, hija realtà ta' ħafna żgħażagħ li qed isofru b'dawn l-affarijiet, ħafna żgħażagħ attettati ta' suwiċidju. Smajna da' sajf kemm sfortunatament kien hawn suwiċidju, speċjalment fl-irġiel. Ġifieri ma narax xejn ħażin billi jiena bid-diskors tiegħi forsi nkun qed ngħin il-ħadd ieħor. Ekku, jien naħseb l-individwu għandu jaraf lejxin għax illum ħafna affarijiet Meta għandlu anxiety, tipo il-social media wieħed u kol bizzejiet, taf kif din personali biex niprofa nlaħħa biex nediklama li l-nifsi tipo minħabba l-arti. U kol tabbadni l-anzjeta, taf kif u diri għansa para xaħat, unti bħalek, id-di soċta edha fil-misti tal-politika, thank you.
Le, mhijiex mhijiex faċli anke tara kummenti. F'kull xogħol taf ir-realtà. U l-iktar li mhux affettwatni ta' ma rajtha ridikola l-ħaġa li jien qed nitkellem fuq suġġett sensittiv u jkun hemm nies wara fake profile bħal forsi inti taffaċċja ħafna li jikkummentawlek fuq il-familja tiegħek. Mela jiena ħriġt hemm barra nitkellem fuq suġġett sensittiv għalija u inti qed tgħajjarni fuq il-familja tiegħi. Meta m'iniex sens, I mean.

Lucky. Mm. Żgur minx.
Naħseb jiddependi mill-li ma naħa t-interpreta. Mhm. Jekk flus u dali, laqas jien. Imma kultant jiena nħoss li jista' jkun anke meta jkollok ċertu żmien, issa iktar tapprezza il-fatt li tqum filgħodu u tħossok b'saħħtek li da. Tafaċċi ġurnata ġdida. Qabel ma kontx nagħti kasa ta' Fddi li kull kull ħaġa li kienet tinqala kont ngħid Madonna jien żvinturat taf kif iwa li li jiġru daw. Min ngħidilhom, fatti jitqu meta meta ngħidilhom, ngħidilhom jien għandi sħaba sewda. Dejjem tiġri warajja. Taf kif għax dejjem jinqala li xi ħaġa. Imma llum considering l-età tiegħi, il-fatt li jiena mhix xejn spiċċajt, spiċċajt da u anke il- Il-fatt li na bdejt inkanta ta' ta' kbir, speċ ta' kelli daw suċċessi kollha fis-sens li Kabruku.
Eżatt, u mixiex naħat meni, fis-sens li na bdejt waħdi, ovvjament kien hemm nies li jgħinuni, imma. Kellek triq iktar diffiċli biex tasal. Ekku, u
allura llum ngħid teħe, nħossni l-akki li rnexxieli u llum naħdem full-time hekk, u dina għamla full-time single. Allura ovvjament inħossni eżatt stressful, imma fl-istess inħossni onorat illi qed nagħmel xogħol li inħobb. U fejn Malta hija vera limitata biex inti kollok xogħolek, allura nħossni nħossni onorat. Jien l-laki nara mill-lat l-laki li għandi l-mami t-sapporti għani immensament. Laki li għaddejt minn kollox u l-lum etna mer digri. fin-nursing biex ngħin lil ħaddieħor, ġifieri. Iktar u iktar. Dik inħossni laki ħafna. Laki minn ħajkollu bżonn is-servizz tiegħek.
Imma naħseb li iktar ħaġa laki għal mami, eh, mami is-support system tiegħi. Jekk kelli sfin, jekk kelli l-kant, jekk issa bat il-triq tal-politika, jekk kelli l-skola, qatt ma qatat li qalbi. Anzi. Il-lakka u minn pereżempju jien naf parking.

Ħafna fer, eh, ħafna biki. Nishtiq nkun naf inti xtaħ ek għall-età tiegħek li inti għandek 20 sena. Jiena dejjem għaw ħafna żgħażagħ jgħidu li ma jixtieqx jiżżewġu għax flus fil-ħela, bla bla bla. Naqben qa' magħhom onestament għax illum il-ġurnata ma tantx sar werti li tagħmel pitch, ngħid il-verità. Għax kopja tkun flimkien u jmorru jgħixu flimkien ġifieri l-istess ħaġa. Imma nara xorta hija xi ħaġa sabiħa li inti qed tiċċelebra mal-ħbieb tiegħek, mal-familja tiegħek li huma qrib. M'hemmx għalfejn ikun tiġbir, ta' imma li inti qed tiċċelebra ċelebrazzjoni tal-imħabba tagħkom hija sabiħa fl-istess ħin. Jiena ħa nitkellem issa mill-lat mill-esperjenza personali tiegħi fejn jiena anke qabel Voldieri, il-mara kont għedtilha jew ma nagħmlu xejn, Jew ħa nagħmlu nagħmluh sew, x'jiena estremist ħafna, u din jew naħa jew oħra. Illum ma jiddispjaċinix li għamilt tiġ kbir, u għamilt tiġ kbir f'sens li għax kont naf ħafna nies. U kont għaddi ma sirċ popolari biex nifhem. Imma aħna jien mal-mara konna nisfnu, allora konna fuq ħafna nies, u kena tiġ partikolari tipo. Però ma jiddispjaċinix għax ħadna gost fis-sens li kienet ġurnata li memorabbli. Memorabbli, ħadna vera ħadna gost jiena it-tiċ tiegħi kont qisni mistieden tix taħat ieħor, voderi il-kamera minn niftakar kont għatlu għara ma jfettilekx. Jien naf, aħna kol ma ħadna xi ħames ritratti pożi, il-pija kollox kendit. L-isbaħ ħaġa.
Kollox kendit, ma rridx ma rridx ingawdi t-tiċ kemm jista' jkun. u gawdejt in-nies li kien hemm, kulħadd jiċċerva, kulħadd jisfen, voldiri kienet ċelebrazzjoni fil-versans tal-kelma, voldiri. Jien panelli naf, il-ħadd kemm qed tixtom u kemm qed tixtom is-siri, u s-sir mi jomx mkien. U tixtom is-siri kont flower girl, kelli femmin. Kont qrajt fil-knisja, niftakru ħafna t-tix ta' dadi. U t-tix tal-mami, ħames snin ilu, nsejt kemm ilu. Kont made of honor. Ġifieri. Isek esperjenza.
Nħoss dillak immens li jien esperjenzaj. It-tix tommi u t-tix ta' missieri. I mean, it was priceless. Naħseb eh? mhux il-kobor tal naħseb il-memorji.
Il-memorji u anka l-intimità bejn il-koppja, naħseb dik li tfisser l-iktar. U tiri jiena jekk tagħraf inti vera tħobb il-persuna ħa tiżżewweġ. Naħseb ma jiddejjaqx li kieku nagħmel iċ-ċelebrazzjoni. Imma forsi hawn min ikun xettiku. Ikollu dik il-ħab, imma imma fl-istess ħin ikollu l-biża'. Jgħid isma' jiena ħa nqatta' das-snin kollha ma' dil-persuna. U llum il-ġurnata żwiġijiet ma tantx. Taf kif, u tiri imma naħseb dik hi r-realtà, naħseb dak hu, dik il-biża'. illi. Mindset wara.
Eh, eżatt, eżatt, tifhem fuq din naħseb dik. Ma jiena nemmen illi jekk inti tkun komdu jew komda ma' persuna. Għala lew. Hemm speċi ta' għalfejn ma jkunx hemm ċelebrazzjoni. Taf kif ġiri.
Mela, nqalbu? Mela.
Għarret, Coldplay. Ġili mortaru? Jiena leh qatt.
Dik hija l-wiċċ tiegħi. Imma
għaw membri tal-familja tiegħi insomma t-tifla hekk marru jarawhom kemm il-darba għożdin. Ċellenti.
Nixtieq mur narhom, però għandi biex inkun sinċier għandi artisti oħrajn nixtieq nara. Qabilhom.
Qabilhom.
Għax hemm ħafna artisti li jogħġbuni. Però son il-kanzunetti tagħhom jogħġbuni ħafna. Meta ħarġu t-tickets għamilt jumej sħaħ fuq il-laptop u ma nħaġ ticket wieħed. Hija l-wiċċ tiegħi ilha minn minn tu kont żgħira. Kienu sejmaħhom lid daddy, fixju kienet, u bqajt hekk iffissata fuqhom. U ma lħaqx ticket u anyways illum il-ġurnata. U hija dik żgħira.
Mhux sejra dis-sena.
It's okay.

Hemm ħafna fih dan it-tratt għax il-port u l-birgu. Jien bħalma taf jiena minnaħa tan-nord. Però għalija huwa teżor. Vuntiri għamilt kważi 13 sena naħdem fil-qasam ta' shipping, allura l-port Drajtu. Drajtu sew u mhux drajtu biss u doqtu minn kollox. Hija ġawra. Malta għandna ġawra bih u dan naħseb hekk jien ma nafx għalfejn għandi żewġ postijiet Malta jien. Illi inħoss l-istess hekk isu isu nostalgic feel, qas nafx naqbad ngħidilha eżatt, dak il-mixed feelings hekk. Meta propju mur il-Birgu, dak il-naħit. Kottonera.
U meta in-naħa l-oħra, bat meta mur għawdex u nitla. Għax għawdex ukoll jogħġobni ħafna. Inħossek dak il-naħseb u Serenità.
Fem jien il-Birgu. Skola mortem, mużew mortem, trabbejtem, nlaf fit-toro speċifiki Maltin. Ġifieri, ħafna zaza jgħidu li laqas niftakar nilaf fit-triq. Jien kelli xarti li għalla volja dni żgħira il-ħaqtu dak iż-żminijiet li nilaf fuq is-swar. Ġifieri, Kienet tkun il-ġenna tal-art ejja mur id-dar ħalleq niekol il-lest il-ħowwar kun ħoraġ nilgħab fit-toroq. U hija l-lokalità tiegħek, hija l-lokalità.
Illum il-ġurnata unfortunately
ma ma ngħix ġo fiha għax il-postijiet bħalma tafu huma expensive esaġerati n-nanniet tiegħi għadhom jgħixu hemm. Nkun ħafna hemm imma hija lokalità li tatni ħafna U nixtieq inti allura. Allura, nifhem. U nara l-port hekk. Hemm ħafna barranin li jiġu jgħixu Malta jġennu, konteri. X'għandha karatteristiċi?
Għandha karatteristiċi tipiċi Maltin li jekk ħadd itlifhom għadha pjutata hija ħasra. Ftit, u minn nara l-port hekk niftakar fir-regatta u hekk, ġifieri. Ekku.
Għana ċ-ċelebrazzjoni ta' regatta nħobbu tajjeb. Dejjin kollha nħobba. Ifhem tkun mill-birgu kemm tħobb il-festi, kemm tħobb ir-regatta, tħobb kull ħaġa li għandha x'taqsam mal-birgu. Jekk tkun mill-birgu per forsi tkun hekk iffissat. Jiena grazzi għal u dejjem ma nistax ngħidha ma' din. Meta biex ngħidu hekk il-kelma sirt popolari, qabel is-South mhux ma kontx nafu, imma kont naf il-postijiet primarji tipo naf Marsa Xlok, Zejtun. Witilajn. Witilajn taf kif.
Imma mbagħad tħabba li kont imur inkanta l mulaw, pereżempju għalija, Birgu, Borm, kienu post wieħed għalija, taf kif. Mela. Jgħidu li mela jgħidilhom Imma vera hekk taf kif iżek Vista, għala volja Malta zaħira, imma kinti ma tkunx. Kulħadd jħodha for granted li kulħadd jaf kull imkien. U fil-realtà mhix hekk. U dina ġrat lili. U kont kbir fil-realtà. U jien ħaġa li toġobni ġew daw il-postijiet hekk tipiċi Maltin, mhux bħal il-Birku biss, għandek Borm l-Karkar, għandek l-Isla, għandek iż-Żejtun li huwa wkoll tipiku Malti. Li issib kollox ġo fihom, eh? Virvera forsi ma' supermarkets żgbar jew hekk, imma li kollok bżonn minn minn qed iżgħar kollox issib. Kollox. Kollox.
ħafna ta' niġi ta' spiss, għoddi li kolli ħafna drabi jew xi film jew da għoddi li. Jien nana tiegħi eżempju rari toħroġ tixxi barra mill-birgu għax issib kollox u għajni. Li għandek bżonn tinqeda. Ifhem issa l-isqin lej kampanja elettorali u koll. Kunsill Lokali, mhux vera? Kunsill Lokali, kandidata għal Kunsill Lokali tal-Birgu. Li bħalissa għaddejja.
Għalhekk qedtlek tatni ħafna u rrid nagħtiha lura għax l-unika mara li żar waħda hija challenging għax jiena da fl-aħħar sena ta' studju tiegħi ġimgħatej qabel l-elezzjoni tfattezi, ġifieri bħalissa ħajti gazda, imma il-politika hija xi ħaġa li nħobb u li nista' ngħin fil-lokalità tiegħi stess, hija isbaħ u ħafna kienu jaqalu li għala ma toħroġ fejn toqgħod propja l-fgura. Imma jien noħroġ il-fgura niftit dejn x'extem. Iktar taf.
Eżatt, il-karatteristiċi għall-birgu għam il-14 years nation, ġifieri n-nies tal-birgu nagħhom blamment. Trabbejt ma' nies tal-birgu. Veri nagħti xi ħaġa lura l-pajjiż li eventually tani lili. Sa naraw, I'm looking forward for it. ħafna. Jiena nawguralek ħafna. Ovvjament tifla enerġetika immens. Ivvutawla tajjeb.
Il-flus. Il-flus.
Ifimni ħafna jgħidu l il-flus mhux kollox u vera fir-realtà. Għax bil-flus ma tistax tixtri s-saħħa ta' kif u diri. Imma bat minnaħa l-oħra, illum speċjalment fil-dinja li qed ngħixu, Ija diffiċli ma tagħmel xejn. Ħafna mill-kapriċċi ġew ta' użu. Per eżempju, naf qabel li ma tkun żgħir ma kellix mobile. L-lum il-ġurnata. Ma l-għon sa soqt ma l-mobile. Tara ta' 8 snin bil-mobile.
Budri qed insemmi oġġett wieħed, budri hemm ħafna affarijiet illi jien narhom illi speċi ta' ma tistax tgħaddi minn So fl-istess ħin huma jien naħseb il-ku kellna di suġġeriment. Dik il-kelma. Aqli. Li bniedem tkun aqli minn mindu jkun żgħir, għax inti d-diffikultà li meta tkun żgħir tkun naqra ma tgawdi. Jiena għaddejjem kont galantom żgħir, kont nħobb Nixtri n-nies nagħti l-preżent. Jien dik di, ara jiena il-flus Ommi għanda sejn ktejt li minn 20 euro ġiba 40 inti. Vera, vera. Manu għajzihem, man bat jiġi Christmas, jiġi Mother's Day. Għammek un bat t-zgarwa. Xina tip ta' persona li To show love. Imma tikkontrolla. Ija, tikkontrolla ma xorta, eh. U issa speċjalment issa nibda naħdem irrid nikkontrolla ħafna iktar. Għax bħalissa dejjem bl-istupendju bil-part time biss. Ekku, ekku. Which is quite difficile biex tgħaddi. Diffiċli ħafna. Ma issa la nibda naħdem. Ħati għaj meta jkollok familja jkollok it-tfal, u taf kif fuddilit mhux għalik biss, imma taħseb għalik l-ewwel u taħseb għal-familja u mbagħad speċi ta' għalik. Jekk jifdal għalija. Għagġili kolli bżon naffariet, dimrajtu għasa, għan istanna naqra għasa, forsi mbat nishti. Ek sejd li għom, sejd li l-għol, intom minn batki. Ekku, għax, hija normal, naħseb kull ġenitur. Norma naħseb tal-ġenitur.
Kull ġenitur.
Naraw xan niktar? Dak kollu.
Proset. Istejna.
Ekku, ħadd ħafna gost. Eh? Anka jien. Apparti għu gost blikel, u dilik vera tajjeb. Imma vera. Kienet diskussjoni sabiħa.
ċaġa forsi li ma jafux minn qed jara li aħna actually inti kont kanta fuq il-palku jien nisfel. Ekku, ekku. Infatti jien hemm nafek. Mhux hekk fis-sfin.
Ta' żgħira ħafna.
Ħafna. Imma. Xi ħaġa komuni.
L-ispettaklu doqtu wkoll f'Oddili ta' Għafta. U għadek tħobbu nimmaġina. Inħobbu ħafna nisfin u anke l-kant inħobbhom ħafna, imma mbagħad għandek il-prijoritajiet fil-ħajja unfortunately. Ġejt injured, kelli l-prijorità tad-degree tal-iskola u rrid nagħżel jew il-karriera tiegħi. Eħe le li ta' u inti għadek żgħira, qiegħda fiż-żmien fir-realtà vera għadek żgħira, imma qiegħda fiż-żmien fejn Irrid nażel il-part. Eżatt, eżatt, għax isu issa ċans li. U l-kant kont inħobbu, eh, ħafna. Ġifieri kelli esperjenzi junior revision. Imma naħseb at this point għaraft li l-nifsi li jien minn jien hija naħseb ix-xena politika. Politika.
Hija interessanti ħafna, jiena di timmeraviljani, muddir ħankun I'm looking out for you, bis-sinċerità ngħidlek għax il-fatt li għadek żgħira u tinteressak il-politika bħalma konna anke qed nitkellmu jiena il-politika tbeżżani sa ċertu punt. Imma tbeżżani għax għaddejt minn ċertu żmien li rajt pereżempju familji ġildu taf kif, mhm. il-politika nifisha hija importanti ħafna. Alla ħares ma tkunx il-politika. Imma nasib Malta pers li aħna żgħar il-politika indaħluha f'kollox fest. Dik il-problema.
U nasib għalhekk jien beżżani fil għalhekk isni bżajt mill-politika as-saċ. Infatti nħu gost nisma, u nisma kollox fil-realtà, imma ma ninvolvix ruħi żgur, u din vera. Jien naħseb ġit mill-aspett li nħobb nejn ħafna n-nies. Allura jisa anka jfem il-kors li għażiltina u għanex, ġifieri tejn il-pazjent. Mirit. Sax tkun iktar. Issa sajkin naħseb.
Eżatt. U daħt tkun għattejn in-nis. L-isptar. Eh, Is-saxħa, u ovvjament għat tkun għattejnom dak li għandhom bżonn ukoll. Mhux jekk issa nara.
Jinnawgura l-kafna, ħad gost ħafna, salli ħafna, għal familja ovvjament. U minn hawnhekk nixtieq ningrazzjaw anke lil Strada Reali li laqgħuna tal-opportunità vera vera ħadd gost meta ħossni onorat. Grazzi.